Ee ya, Acholi Tim oye! Acholi Tim oye! Ya, wan wabedo ka winyo odilo ki i radio. Wan bene watye ki radio kany, man eni VCC FM. Wabedo ki coordinator ma megwa ma obedo woko i Arua taun ma obedo ka miniwa kit ma odilo pa Acholi Tim obedo ka wot kwede. By the way, odilo ka tum one nil pe yot kaka lwo. Odilo ka ineno tum one nil pe yot. ma nyuto ni omegiwa bene guyelle, guyelle kabisa. Ento gin acel ma an, suspect ma mega owotoga iye oyoto, en aye ni, an abicito ka tito lok pa oboko lwedo, kit ma oboko lwedo konyo kwede ki Acholi, onyo kit ma omyero kiti kwede ki oboko lwedo i lobo Acholi. Pien i kobedo ica-ni wun ludito kalkwaro, ludito rwodi, ki ludito mogo madongo i lobo Acholi, pe gitye ka nyuto bot omegiwa ki lumegiwa kit ma gitiyo kwede ki oboko lwedo. Ii ada, aneno kit ma Jon obedo ka ywaye kede oboko lwede we. Bedo calo lapoya ma kigoyo i dog gate. Jon oywayo oboko lwede i dye town arua we. Mukene mogo inongo kiyilo malo kono ngo kijwato i dye gudi rwat rwat rwat rwat. Ci atamo pien an atye ka neno ne i social media ba. Jo mukene obedo ka gine ne live ngo ngo gi abedo ka neno. En ada oboko lwere ma yam okonyo omego ma ngu otingo latinne ki i poto ki oro dano i kore paka naka kicito kineko ngu-ni odwogo ni, An kong myero atit kong kit me tic ki oboko lwedo kong, kit ma yam babana owaco ni wonne otito bot en ka dok en otito botwa. Ineno, oboko lwedo ticce tye kuman. Dok pingo wek acwali Gitye ka woro boko lwedde wa i caa-ni. Omyero an atit botwu omegina ki lumegina, wun wunge. Wek ka wun wucito, kono ka tuku, onyo ka dwa, onyo ka mo keken ma in imito ni oboko lwedde oyab pi yo, nongo in ingeyo pi kit me tic kwede. En aye gin ma an atye cito ka tito eno, an kee di Pisama. Ineno oboko lwedde ma wun wutuku kwede, ngat moni winyo ni, O, yec amega peke i kom ngo, inongo mo tye i teng gudi icito mere bwaa kwede, ibino mere icako ilone malo. Eno-ni pe kite ma kitiyo kwede ki oboko lwedde. Dok gin muweko wan wabilibing i kom oboko lwedo, storyne woto kuman, Yam con, mego mo ocito ka doo min latin. Ocito ka doo i poto nyim, onongo dong nyim oromo doo. Kare ma oo i poto nyim, ada opyelo latin i te oboke, ma obokene en aye olwedo. Pingo obino ma kilwongo nyinge ni oboko lwedo? Weng an abikelliwu. I kare ma dako-ni obino, odoto latin. Odoto latin, latin onino oko, ci opyelo latin-ni te oboko lwedo enoni, odok oko, mito cito ka turo yen, pien ingeyo poto nyim pol kare wan i lobo Acholi wun wungeyo, yen poto nyim weng bedo oko i teng poto nyim. Ci ada, lamego-ni ocito oko i wi poto, ocito ka turo yen, wek dong ngo, edog etwer dong ecit gang. Kara ngu, leyo ngeye ki kany otingo latin oko. An ingeyo latin matitidi ka onino, Kadi dong gin mo nitingo, nongo mere tye ka nino, cito acita, ngung otingo latin ocito kede. Min latin dong dwogo ki kwica nongo latin pe. Kare mubino nongo latin pe, ocako koko kenyo ngiyo ngiyo piny gin mo pe. Kare mubolo wange, obolo wange tugo neno tyen ngung ocito wa, ngung otingo latin nao. Ocelo ngwec gang, kare mucelo ngwec gang, ada ludito gucito guoro ludwar. Ma gioro ludwar, gubino ki ludito mukene. ci onyuto ni an dong apyelo latin i te yat i en. Kare mupyelo latin owaco kop mano ada ladit oneno weko aman kor ngu. In inge awobe ludwa en kodi pa lyeci kita calo wun wuwaco kede wun acoli tim kodi pa lyeci kodi mujwa. Cwinygi dong mito me omyero gityer i dye lum dong gicito acita kong, ci ladito wa i peke en te yat en ma mego-ni oketo iye latinne-ni, omyero kong an ngo gin atim? En pot yat eni-ni, pot yat mulwedde eni-ni, mulwedde en lilidi lidi omyero kong an atur ada walam dogwa iye, en aye bene okonywa wek kicit kinong ngungu ca mutingo latin-ni, latin-ni odwogo cen. Yam con ludito pe giwaco Kadi ka ngu oneko ngato moni onongo pe kiwaco bot mon. Co ki kenyo ada muzee enoni turo jang yat ma gilwongo obako lwedo ma wun wutiyo kwede ka wucito i ka gine ka tuko odilo-ni. Kare muturo okelo owacci in obakeni ma ilwedde lilwedi lwedi lwedi-ni ma idongo lilwedi lwedi eni Kit macalo ongu okwanyo latinwa ki, ki, ki, ki boti kany-ni, wan walego in ada i lek jowa ma gubicito ka yenyo latin-ni gunong, dok bene ka twere gunong wa me rok ma otingo latinwa-ni, ci kimiyo i dog min latin ni bene olam doge. Min latin pe omako ba. dako pe omako, kimiyo ni min latin olam doge, min latin olamo doge ci kikwanyo muzeno okwanyo ki i doge ada ma dong ongolo laa iye ci omiyo atir i wi ladit wi ludwar pe bene i cing ludwar weng ko, emiyo atir i cing ladit wi ludwar. Ci ladit wi ludwar otelo anyim wa ci wacito. Kare ma gucito idye lum kunu gunongo en ngur mutingo latin-ni but nongo dong ngo? omwodo latinno. Gunongo en ngu mutingo latin-ni. Jon oneko ngu-nio. Kare ma guneko ngu, gukelo gang. Ma gukelo, pe gikelo i dye gang, kiketo i teng gang, kilwongo ludito madongo ene wa i wan gin me rok mutingo latin-ni, wanongo oneko latin dok omwodo oko dong ento kome waneko ene. Ci oa i yela peke, oyango oko, kiyango, Kare ma kiyango laane kikelo i gang ma dong odoko ker-ni, odoko gang pa Rwot dong. Pienne da Acoli ocako tamone ni, Ka ngu ma dano lworo, ma dong dano lworo weng, ento wan macalo dano adana waneko, ma nyuto wan aye dong watye ki ngo? Watye dong ki kero kara? oweko ka in io i gang ker mo keken inongo laa pa ngur. Lutinowa konywene lwongo ni Lion ba mito pwony lutino wek gunge weng. Oweko dong inongo laa ngur weng dong ngo tye dong en aye i gang ker. Eno mono me nyuto ni gin ma wan waneko ki kerwa en aye obedo gin eno ni. Dok i lobo Acoli yam con ka in imito bedo rwoti onyo imito kilok in ibed rwoti kong ki oro in i di lum icit inek ngur. En laa ango ma in ineko ni en aye kibibino kiketo bot in ka dong in ibedo i ot ker eno-ni? Eno pe bedo calo me kare-ni. Mono aye ngo ma Babana otito botwa? By the way, an amite wun wunge ni I'm a prince, doggola pa tong, gang ker me pa tong. I'm a prince. But ominwa madit pud tye i tela. Ingeyo kita con ca an awaco botwa wacci tela me gang ker pe kilaro alara. Ka ineno omer pud tye iye, mi ite kare. Ka bene abila pe oye in, mi ite kare. Ento abila ma pe oye in-ni pe tyen lokke ni dek un ma gang kenyo. Abila maro wa in, maro wa an, maro wa ngat mo keken. Bed ki woro i kom abila. En aye gin ma an awaco eno. Eno ni en aye kit ma oboko lwedo, Acholi ocako woro kwede kop boko lwedo eno omegina ki lumegina. Nino ma lacen ka wun wucito ka tuko odilo onyo nino ma lacen ka wun wucito i kit yub mo keken i lobo Acholi ma wun wumito ni oboko lwedo oyo piwu yo, oboko lwedo dako aye pe mako. Oboko lwedo kimiyo bot ngat acel, ladwar wi tim eno ni en aye kimiyo oboko lwedo i cinge. Onyo kapten me odilo en aye kimiyo oboko lwedo i cinge. onyo koc ma tye ka koc ceng odilo, en aye kimiyo oboko lwet i cinge, dano madit bene pe dano matidi. Ene mono kiwacci ngo? Oboko lwet otelo wa yo dok oboko lwet obitiyo ticce ki kome. Mito walubu ngo mutimme con, pe waloko obedo can omegiwa ki lumegiwa gitiyo ki oboko lwet ma oboko lwet obedo cwinye pe romo bedo yom.

Wun lutukowa acwele tim, nino ma un wudok ka tuko mukene, lakodi lok ecito ki oboko lwedo ni waa enini, cik pe ye bot oboko lwedo. Ka wumito ada oboko lwedo yabiwu yo, oboko lwedo okonywu, oboko lwedo olowu jami maraco woko weny. Gin ma wutim, wunong dano mutii, en aye ngo? Okwanyowu oboko lwedo dok imi bot ngat acel keken? An kadi Kicwam amito waco ni ki woro madit-ti, kit ma Oboko olwero tiyo kede eno kaka luwo, an apwoyo Lubanga omedde wu gum.